Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, ew kesê ku di derî re nekeve hev şiya miyan, lê di cihên din de dikevê, ew diz û rêbir e. Lê yê ku di derî re dikevê, ew şivanê miyan e. Derge van jê re derî vedike. Mî dengê wî dibihîzin û ew bi navê mîyên xwe gazî wan dike û wan derdixe derve. Dema ku ew hemû mîyên xwe derdixe derve, dide pêşiya wan û mî jî li pey wî diçin. Çimkî dengê wî nas dikin. Ew tu caran li pey yekî xerîb naçin. Lê ji wî direvin. Çimkî dengê xerîban nas nakin. Îsa ev mesele ji wan re got, lê wan fêm nekir ku ew çi ji wan re dibêje. Li ser vê yekê Îsa dîsa ji wan re got. Bi rastî, bi rastî ez ji we re dibêjim, ez Deriyê Miyan im. Hemû yên ku beriya min hatine diz û rêbir in. Lê miyan guhdariya wan nekir. Derî ez im. Yê ku bi destê min bikeve hundir ew ê xilas bibe. Ew ê bikeve hundir jê derkeve û çêrê bibîne. Diz bi tenê ji bo dizîn, kuştin û telefkirinê tê. Lê ez hatim ji bo ku ji wan re jiyan hebe, jiyaneke bifirehî hebe. Ez şivanê qencim. Şivanê qenc ji bo miyan canê xwe dide. Yê ku bi peran hatiye girtin û ne şivan e, kesê ku nexwediye miyan e, dema ku dibîne gur tê, miyan dihêle û direve. Gur jî li wan dixe û wan belav dike. Ew direve, çimkî ew bi peran hatiye girtin û xema miyan naxwe. Ez şivanê qenc im. Ez ên xwe nas dikim û yên min jî min nas dikin. Wek ku Bav min nas dike û ez jî wî nas dikim, ez ji bo miyan canê xwe didim. Miyên min ên din, ên ku ne di vê hewşiyê de ne jî, hene. Divê ez wan jî bînim û ew ê dengê min bibîzin. Bi vî awayî wê bibin şivanek û keriyek. Bav ji ber vê yekê ji min hez dike. Çimkî ez jiyana xwe didim da ku ez wê dîsa bistînim. Tu kes wê ji min nas tîne, lê ez jiyana xwe ji ber xwe didim. Ez dikarim jiyana xwe bidim û dikarim dîsa bistînim jî. Min ev emir Ji bavê xwe stand. Li ser van gotinan dîsa di nav cihûyan de du bendî derket. Gelekan ji wan digot. Ew bi cinan ketiye û ew dîn e, çima hûn guhdariya wî dikin? Hinekên din jî gotin. Ev ne gotinên yekîn e ku bi cinan ketiye. Ma cin dikarin çavên koran vekin. Hingê li Orşelîmê cejna pîrozkirina perestgehê hatibû û zivistan bû. Îsa li perestgehê di eywana Silêman de digeriya. Cihû Li dora wî civiyan û jê pirsî. Ma tê heta kengî me di şikê de bihêlî? Eger tu Mesîh bî, ji me re bi eşkereyê bêje. Îsa bersîva wan da. Min ji we re got, lê hûn bawer nakin. Karên ku ez bi navê Bavê xwe dikim, ji min re şahidiyê dikin, lê hûn bawer nakin. Çimkî hûn ne ji miyên min in. Miyên min dengê min dibîzin. Ez jî wan nas dikim û ew li pey min tên. Ez jiyana her hey didim wan û ew tu caran helak nabin û tu kes nikare wan ji destê min derxe. Bavê min ê ku ew dane min ji hemûyan mezintir e û tu kes nikare wan ji destê bavê min derxe. Ez û bav yek in. Cihûyan dîsa kevir hildan ku wî bidin ber keviran. Îsa ji wan re got. Min ji bav gelek karên qenc nîşanê we dan. Hûn ji ber kîjanî min didin ber keviran? Cihûyan bersîva wî da. Em te ne ji ber karekî qenc didin ber keviran. Lê em te ji ber çêran didin ber keviran. Çimkî tu mirov î, lê tu xwe dikî xwedê. Îsa bersîva wan da. Ma di şerîeta we de nenivîsiye ku xwedê gotiye, Hûn îlah in. Em dizanin ji wan kesên ku peyva Xwedê ji wan re hatiye, îlah hatibe gotin jî nivîsara pîroz xera nabe. Bav ez kirim veqetandiyê pîroz û ez şandim dinyayê. Îcar ji ber ku min got ez kurê Xwedê me, hûn çawa ji min re dibêjin tu çêran dikî? Eger ez karên bavê xwe nekim, ji min bawer nekin. Lê eger ez wan dikim, hûn ji min bawer nakin jî, dîsa bi karên min bawer bikin, da ku hûn bizanin û fêm bikin ku Bav bi min re ye û ez bi Bav re me. Hingê dîsa wan xwest ku Îsa bigirin, lê Îsa ji destê wan derket. Îsa dîsa derbasî aliyê dinê çemê Urdunê bû û li wê derê ma, ciyê ku Yuhenna di destpêkê de lê imat dikir. Gelek kes dihatin ba wî û digotin. Yuhenna tu nîşan çênekir, lê hemû tiştên ku Yuhenna li ser vî mirovî gotin rast derketin. Û li wê derê Gelekan bawerî bi wî anî.